Аның турында сүз әйтү бер караганда бик җиңел кебек. Күп фикерләр инде әйтелгән, хәтта калыплашкан дияргә мөмкин. Шуларны кабатлыйсы гына. Ә менә бихисап язмалар, бәяләр арасында үзеңә генә хас ниндидер яңа фикер әйтү шактый катлы олы. Мөмкин дә түгелдер. Чөнки кем генә бәя бирмәгән дә аңа, нинди генә зур шәхесләр аның турында язмаган. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Сүзебез татар әдәбиятендә иң яшь Тукай премиясе лауреаты һәм иң өлкән йөзүче Татарстанның халык шагыйре Рауль Файзуллин турында. Исәнмесез, Рауль абый. Исәнмез. Рауль абый, менә бүгенге әңгәмә безнең гадәти генә булмаячак. Ул Сезнең әле яңа гына чыккан Мәңгелек мизгел китабы белән үрелеп барачак, э, бу китаптагы шигырьләрегез яңгыраячак. Чөнки әлеге китап ниндидер тормыш этабына бер нәтиҗә кебек тә ул. Мәңгелек мизгел дисез. Мизгел мәңгелек була аламы? Гомумән бу нәрсәгә ишәрә? Рәхмәт. Минем китабыма шулай игътибарлы булганыгыз өчен. Әлбәттә, мин аны нәтиҗәләр китабы исә дип әйтмәс идем, чөнки монда чагыштырмача кыска шигырьләр тупланган. Э, ул шулай кырылган, бер биттә, әйтик, бер биткә сыешлы дүрт юллыкларында, сигез юллыклар һәм аның э, русча вариантлары, русча тәрҗемәләре. Инде мәңгелек мизгелгә килгәндә, Бит уйлап карасаң, адәм баласының аның гомере бер мизгел. Югарыдан киңләп уйлап караганда. Ә кеше үзенең яшәвендә ул мизгелгә генә риза түгел, аның мәңгелеккә омтылышы бар бит. Нәрсәдер мизгелдәгрәк каласы килми, мәңгелектән инде үзеннән бер яшәгәнне генә бер эз калдыра тели. Бу бик табигый әйбер. Шуңа күрә адәм баласы шушы мизгелдә дә мәңгелек турында уйларга тиеш дип уйлыйм. Әгәр дә мизгелдә генә яшим дисә, аның стимулы, аның яшәешкә дәрте булмас иде. Ә гомумән мизгел ул Күп мул менә мизгел, бер секунд мул, ун минут мул. Ничек бәйләнә? Бәлки йөз елдыр. Әйе. Ул тарихи яктан караганда ул әдәм гомер теге әйтәләр бит инде өлкәннәр. Менә бер бер чиштә керәсең, икенче чиштә чыгып китәсең диләр. Яшәү бер төш кенә диләр. Чыннан да кыска бит инде гомер әдәм баласы. Ул беренче туудан ук инде үзенең соңгы чигенә адымнарын ясый. Шуңа бара. Шуңа бара ул. Һәммәбез шунда барабыз без. Ләкин бит һәрбер кеше дә аны тыймый. Димәк, сездә менә бу аңлау бар. Мин кешеләр өчен җавап бирә алмыйм. Тиялармы, юкмы? Ләкин мин тиям шикелле. Чөнки ул аны күзәнәкләр тия менә. Бит э, аны табигатьтә табигать шулай яратылган. Аның дүрт фасылы Язы, җәе, көзе, кышы ул бүтән рәвештә кеше язмышында да, кеше гомерендә дә чагыла бит. Бар яшьлек, бар бала чак, сабый чак, бар үсмер чак, бар җегет чак, бар инде ир җегет чагы, инде олыгаю, картаю дигән сүздән дә курыкмаска кирәк. Шуның шикелле, мәсәлән, мин үзем гомеремнең инде Кара көз дип әйтәсе килми көзнең. Шактый инде сентябрь гына түгел һәрхәлдә. Көз шулай. Ә менә бу э, мизгел, мәңгелек вакыт, менә сезнең шигърияттә һәр вакыт шундый уйланулар бар. Шушы төшенчәләрне аңларга тырышу бар. Алар төрле э, сыйфатта килеп чыгалар. Хәтта сез бер әңгәмәгездә мин беренче шигырьләремдә үк вакыт белән көрәш башладым дигән идегез. Ул вакытны тыю начар түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки ул э, ниндер нәрсәдер шушы мезгелме ул сәгатьме, көнме сез үзе әйткәнчә, еллармы нәрсәдер эшләп калырга, ашырга тиеш. Әгәр дә инде синең кылган гамәлең кешеләр өчен дә файдага булса, игелекле булса, инде Ул мизгелләрне файдалы итеп уздырырга тырышу бик табигый нәрсә дип уйлыйм мин. Мин бер шигырь бар, шулай бер бөтенләй китереп Яулар, көрәшләр күп. Вакыт яу, иң яманы. Җиңүчеләр сирәк аны. Әгәр дә җиңәсең икән, вакыт үзе җиңүченең исемен алып исемен алып кала. Ягъни вакытка тамга салына. Әйтәбез бит аны. Тукайда чоры дибез. Әйе. Әти хәзер такташа мин шигырь буенча киләм инде. Әйе. Һәм Сыграк буын шагыйрьләре, яисә Кулгалиләр заманы. Димәк, алар шушы вакытка үзләреннән мөһер сугып калдырганнар. Димәк, аларның мизгеле, сез әйткәнчә, мизгел күпмедер мәңгелеккә тоташа бит күпмедер дәрәҗәдә. Мәңгелек шиксез төшенчә, әлбәттә. Ләкин күпмедер чагыштырача ул мәңгелеккә омтылыштың алар инде калдырганнар. Егет булганнар. Мәңгелекне ничте мизгелне алар тизгенне алып мәңгелеккә таштыра алганнар дип әйтергә дә яртырадыр бәлки. Җир чәчәкле, җилләр талгын, күкләр аяз. Кемнәргәдер дөнья иртә яз. Теләсәң нишлә, көл, ела язга карап, вакытка барыбер. Ул битараф. Вакыт битараф дисез сез бу шигырегездә. Алдагы яңгыраячак шигырьдә вакыт Алла дип раслыйсыз. Менә Файзуллин иҗатында гомумән вакытка нинди генә сыйфатлар э, бирелми. Э, рәхимсез дә ул вакыт, шул ук вакытта өмет чыганагы да ул вакыт. Бүгенге Рауль Файзуллин өчен вакыт нәрсә ул? Нинди мөнәсәбәттә сез бу төшенчә белән? Һаман шул вакыт белә көрәшәбез инде, ниде. Ул да сездә дә шулай бит, мәсәлән. Хатын кызның картаясы килмей. Яшәргә ул вакыт белән көрәшер бер сулы. Бер формасы. Әйтик, ул чыннан да яшь чакта ук язылган, яшьрәк чакта язылган шигырьдә минем вакыт җил ул дигән. Ул җилнинде, җил бит исеп тора. Халыкта шунысы бар. Искән җил, Үткән гомер, калган хәтер. Шуның кебек, менә монда мин җилне, вакытны җил исүен, җилдә күрәм менә вакытны. Аны суга карап, су агышында да әйтергә мөмкин. Вакыт ага бит. Шул кебек безнең гомерләр дә, я, гомер дә уза. Бер шигырегездә шундый юллар бар. Юрадылар. Бу яшь, кайнар, ерак һәм озак бара алмас. Әлбәттә, инде бер караганда, юраулар чынга ашмады. Ләкин икенче караганда ераклык һәм вакыт озынлыгы ул бит чагыштырмача төшенчә. Менә сез үзегез әлеге тормыш чакрымнарын ничек бәялисез? Хм. А нигә мин бәяләргә тиеш? Аны ул чакрымнарны бүтәннәр бәяләргә тиеш. Ләкин шулай да бу очракта, менә сезнең белән без күзгә-күз сөйләшәбез икән, миңа сезнең фикер кызыклы булыр иде. Ул монысы бит аның читтән ул карау бер төрле, ә үзегезгә ничек күренә? Дөрес үтелгәнме бу юл? Чакрымнар, гомумән, тайпылмаганмы юлдан, тайпылышлар булмаганмы? Адәм баласы әгәр дә ул туп-туры гына бара торган булса, ул адәм баласы булмас иде ул. Ул нинди фәрештәме ул бу җирдә дә йөрмәс иде әгәр дә үзенә ялгышсызлар йөрсә. Без бөтенебез ялгышлар, адәм баласына ялгышлар хас. Хилаф түгел ул, әнә берләр. Миндә дә алар җитәрлек. Ләкин шуны э, бәядәге дигәндән, э, вакыт үткәч соңрак булса да, аның үзеңчә бәялисең инде. Бу гамәлем, бу эшем минем шул мин теләгәнчә барып чыктым әле. Юкмы? Менә шунда инде җә барып чыкты, булдырдым дисең, тик булдырабыз дигән шикеллеме? Җә э, Бераз үкенеч тә булырга мөмкин. Ә менә тормышка ашкан һәм ашмаганнарны нинди үлчәм белән үлчисез сез? Без русча җавап бирдек. Инде нинди үлчәм белән? Кешеләрнең мөнәсәбәте белән үлчәнелә торгандыр ул. Ләкин э, кешеләр кайбер бит э, вакыйгаларны гомумән кеше күзеннән читтә дә булырга мөмкин. Сез үзегез генә беләсез, менә тормышка ашты ул, әллә ашмадымы? Әйе, дөрес әйтәсез. Әйе. Бөтен кеше адәм баласының бик күп сер дигән ни тикмә генә чыкмаган бит анда төшенчә, андый сүз әйе. Кешенең әгәр дә кеше турында бөтенесен белсәләр, әйе. Бөтен ул шактый ул кешегә уңайсырак булыр иде бөтен нәрсәне. Кеше ә- адәм баласында бит инде адәмлек бар, бөтен нәрсә бар бит инде бөтен. Аның яхшырак ягын күрсәтәсең бит инде кешегә.

Яшәү кыйбат. Әйтмә офтанып син, ни кылсаң да барыбер үләргә. Бөек очраклык, туу үзе бәхет. Юкка димсең, кирәк аның хакын бөтен гомерең буе түләргә. Хәтта үлемең белән.

Чтобы в конце рассчитаться сполна последним дыханием. Рәүлә абый, сезнең башлангыч иҗатыгызга тәнкыйтьчеләр бик үк э, рәхимле булмый дип әйтергә мөмкин. Нәкъ аларның тәнкыйтен укыганда ниндидер э, чәчләр үрә тора диергә дә мөмкин. Минем чәчләр хәтле хәзер үрә тора алмый инде. Ләкин менә аларны укыгач, бер яшь кеше ничектер Бөтен кулъязмаларын ягып, тормышның төбенә төшеп, бөтенләй иҗат белән бәйләнешләрен өзәргә дә мөмкин иде. Ләкин сез әнә бу аңлаешлы һәм аңлаешсыз шигырьләр турында Ибраһим Нуруллинның үзе белән яхшы мәгънәдә аяк терәп бәхәсләшәсез. Димәк, сездә менә бу үз-үзеңә ышаныч, иҗатыгызга ышаныч һәрвакытта да булган дигән сүз. Сүзегезне ахырыннан башлыйк. Чөнки әгәр дә үзеңә ышаныч булмаса, син кешеләрне нәрсәгәдер ничек ышандыра аласың? Әлбәттә, булырга тиеш. Кешенең нинди дөньяда нинди эшләмәне карамастан, нинди профессия булмасын, нинди һөнәр иясе булмасын, үзенә ышанып, газда гына ул яхшы нәрсә эшли ала.

Шуның кебек монда ышанычсыз булмый. Ләкин ул вакытта бит әле сез яшь. Менә бу ышану ул вакытта каян килә ул? Ул бит ышаныч өчен җирлек һәм нигез булырга тиеш. Нинди бетмәс ышаныч бу дип. Нәкъ шул. Нинди бетмәс ышаныч бу. Аны хәзер мин ятан китермим. Э, ул миңа ошый ул шигырь. Ул шул вакытта язылган да. Ышанычсыз булмый. Ә инде тәнкыйтьчеләр турында әйткәндә, ул аларның миңа файдалары да, файдасы да бик күп диде. Чөнки әгәр дә шул вакытта гел баштан сипап кына фәлән, менә әйбәт, әйбәт дип кенә торсалар, ул чыныктырмас иде һәм инде нинди бер төрле иҗатта ярсу, үзен расларга тырышу ким булыр иде. Һәм икенче яктан ул алар күпмедер халык бит нәрсә өчен тәнкыйтьләр икән дип әзрәк кызыксына башлый. Ул әзрәк мине минем иҗатка халыкның бераз юнәлтте дә, игътибарын юнәлтте. Хәзер сәгин дип бераз популярлаштырды дип әйтергә була. Ләкин аяк карга кирәк. Популярлык мәсьәләсенә дә, бөтенесенә дә ышаныч булырга тиеш. Нинди бетмәс ышаныч, инде ул бер юк дисәм, үзәнемдә тау була ул, һәм яр сала, без исән, ди. Кеше өчен, шәхес өчен үз-үзеңә ышаныч, бу әлбәттә ниндидер дәрәҗә дә. Ул бөтенләй үз-үзеңә генә ышанып, кукыраеп йөрү түгел, ә башка мәгънәдә. Кеше, мәсәлән, кеше инде ул нык булырга тиеш, әгәр дә әйтик, ул гаилә кора икән, әгәр дә аның җәмәгате, хатыны, әйтик, балалары аңа ышанмый икән ул, нәрсә була инде? Ышаныч, ышаныч чәе, рухи ныклык. Әлбәттә. Рухи ныклык. Әлбәттә. Әлбәттә. Мин үзем шуларны булуын теләр идем инде. Әгәр дә булга булса бик әйбәт. Тагын да ул тормышта бик кирәк нәрсә, ныклык, ышаныч үзеңә. Ахыры чиктә бит кеше без йөрибез адәм арасында, җәмгыятьтә, ни, төркеме арасында, мәйданда әйти, халык шыгырым ни. Кеше япа-ялгыз булырга мөмкин. Үзең генә үз кеше иҗатта бигрәк тә. Шуңа күрә үзең белән калганда шанышсыз булмый. Иделгә таянма, иргә шама, иделгә таянма дигән шикелле, гел кешегә генә таярып булмый, әгәр дә үзеңдә дә булмаса. Андый шигырь дә бар минем, үз-үзеңә таян дигән бер шигырь.

Көрәш дип, көрәшнең мәгънәсе булырга тиеш бит. Тик җил тегермәннәр белән генә чырыш, көрәш булмый. Сугышып. Көрәш җирдә аны көрәш дип атыйсыңмы? Җирдә яхшылык бар, яманлык бар. Алар да көрәшә бит. Кешеләр аша бу очракта. Күпме фаҗига бар дөньяда. Күпме хәвеф бар. Кайчакта уйлыйсың да менә кеше хәзер бу җир шарында җирнең хәзер теге аның һава хәле дә бит үзгәреп тора. Катаклизмнар, төрле аномаль күренешләр и алар бит адәм баласының күп чиракта начар гамәлләреннән килә. Крәшче ул кеше һәрвакыт инде Җоклап тормый ул, җокларга тиеш түгел, ул хәрәкәттә һәм көрәш дип атарга моны. Юкса аның яшәү өчен көрәш бит инде ул. Һәр көн. Һәр көн, әнә. Бит иртә таңнан уянгач, әле белеп булмый. Нәрсәр көтә сине? Белеп төр булмый. Бәлки финал көтә торгандыр, бәлки зур шатлыклар көтә торгандыр, бәлки сынаулар көтә торгандыр. Моңа кеше әзер булырга тиеш бит. Көрәш дигәннән, кемдер синең бүгенгеңне мактый, ә мин синең горур, яшьлек яклы. Рәдиф Гаташның бу шигырендә, әлбәттә, яшьлекне, 60 нчы еллар башында бергә башлаган иҗатны сагыну да бардыр. Ләкин уйлап карасаң, чыннан да бит менә яшь чакта кеше кыюрак та, үзенчәлеклерәк тә, ниндидер менә шушы максималистик адымнары белән э, кызыклы фикерләр э, тудырырга да мөмкин. Ни өчен кеше яши-яши менә бу сыйфатларын югалта соң? Ул югалтмый торгандыр, бәлки ул аларның бүтән формага, бүтән сыйфатта күчә торгандыр. Әйтик, мәсәлән, минем хәзер, әйтик, мин сиңа йолдызлар, күктән йолдызлар чүпләп бирәм, алдыңа салам дип, кулыңа уч төбеңә салам дип әйтә алмыйм инде. Миңа ул ул яшьлеккә хас. Яисә теге яшем белән синең исемеңне язам күккә. Әйе. Яисә анда җир астыннан э, диңгезләргә очып мин сиңа җалып бирәм, алып учыңа салам дип. Ул яшьлеккә хас әйбер. Бу максималистик дип әйтәсезме? Ләкин монда сез менә мәхәббәткә кагылышлы, ә менә башка Ничек мәхәббәткә кагылышлы? Бу менә инде бит табигый бер. Мәсәлән, әйтик, кайчан кайчандыр мәйдан тоткан батыр, әйтик инде. Ул гел мәйдан тотып, батыр булып тора алмый. Ул да олыгая, ул да инде кырыйга китеп яшь көрәшчеләрне, яшь яңа көрәшчеләрне, таза яшьләрне күзәтә. Бу тормышның диалектикасы. Әйе. Аңа бер дә гаҗәпләнә кирәк. Ләкин өлкән булып та яшь булып кала аларга мөмкин бит аны. Әйтик, ул дөнья әдәбияты мисалларыннан да, әйтик, шул Гётлер заман дип әйтик инде, Бездә дә әйтик, әйтик Хәсән ага кебек кешеләр иде, олайгач та әзрәк күпмедер. Күңел картаймый бит инде. Һәммә кешенең ул шигырь язамы, язмыймы, ул ансы уртак сыйфат бит һәммәбезгә. Бик табигый бер җиңеләй бер. Яшикнең үзенең бер кызыгы, үзенең әлбәттә яшик сагындыра сүз дә юк. Ләкин олылыкта яшик теге дәрт бар, дәрман юк диләр бишәле. Әйе. Дәрман бар, дәрт юк диләр. Әйе. Шуның шикелле, әлбәттә, яшикнең үзенең зурлыгы, бөеклеге һәм йомшак яклар да бар яшьлекнең. Теге дуамаллык, әйтик, уйлап бетермәү. Уллыкның, уллыкның үзенең ул инде акыл туплаган була. Ләкин аның инде дәрте кимергән кими инде, табигый. Сәясәттән ераклашкан саен табигатькә ныграк елышам. Тәгәрәде кызыл кыргый алма, елан шуып беткән юл аша. Душа от праздной жизни отвратилась.

Булмый кебек. Ләкин менә бу сыену ни өчен тулы дәрәҗәдә булмады? Мәсәлән, ни өчен сез сәясәттән, э, ягъни дәүләт эшеннән бөтенләй китеп, э, ирекле иҗатка багышламадыгыз? Үзегезнең менә бу соңгы елларыгызны дип әйтергә мөмкин. Мин Робинзон Крузо түгел. Җәмгыятьтә яшим, димәк, аның кануннарына буйсынып яшәргә туры килә. Яшәү үзе ул сиңа ничек сәясәткә качка елышырга икәнлеген үзе күрсәтә и тормыш итү. Шуңа күрә, әлбәттә, табигатькә кеше бик сабый чакта, бәлки, ул табигать баласы була. Табигать баласы менә шушы әйткән катаклизмны әйттем бит әле кешеләр адәм баласының теге үзенең кешелеккә булган һөҗүмен дип әйтергә була теге яманлыкның күбрәк тупланышы концентрациясе ул бит табигатьтән ераклашканнан күренә сабый баланың табигатьтә үскәндә гөнаһысы бик булмый да дип әйтергә мөмкиндер Аннан соң кеше гөнаһсыз була инде иң соңгы чигенә җиткәндәрәк, финалдарак ул гөнаһ кыла алмый. Гөнаһ эшли алмый. Шуңа күрә менә теге актив яшәгән вакытта табигатькә елышып кына тормыш алып барып булмый. Әйе. Мин дә теге нидәге Себердәге Финем әле нидә теге нидә язып чыктылар аны бик күп теге тайгадагы хатын кызлар гаиләсе турында. Алай яшәп булмый бит. Җәмгыять үзенең һәр чорның үзенең кануннары була. Ләкин профессиональ иҗат белән генә гомер кичерүчеләр булган бит һәм алар бүген дә бар. Шул ук Марсель Галиевны алыйк. Юк, алай үзләренең гомерләрен профессиональ яшьлек чактан алып, ахырына хәтле профессионал булып булмый. Кемне генә атасагыз да. Бүген вазгыяте шундый. Алай мөмкин түгел, чөнки ул мин үзем, мәсәлән, бездә шундый нәрсә бар, менә шагыйрь инде ул нәрсәдер. Дәрвиш булырга тиешме, яисә нинди бер Сукбай. Сук, ну, алай бит булмый. Әнегә дөнья әдәбиятында шул ук әйтеп киттем, Гётлер бар иде. Алар дәүләт эшчеләре, Тютчевлар бар урыста һәм башка. Державин, әллә кая ерак барасы түгел. Ә нишләп нинди дәрвиш Сукбай булырга тиеш? Ул безнең нидә ялгыш караш ул. Ул шактый бер мәгълүм бер даирәдә таралган караш менә. Менә шагыйрь икән инде янәсе. Моннан кимәс дию тегеннән ниткән име. Сукбай үзегез әйтә. Мин Сукбай шагыйрьләр яклы түгел. Горур һәм кешеләр менә дәрдемәнд. Шагыйрьме? Шагыйрь. Ә нигә сез аны аларны уйламыйбыз ие? Нигә шагыйрьне жәлләргә тиешләр ие? Ә бит сукбай жәллиләр. Ә жәлләтәсең икән инде ул кешелекнең зур сыйфатларына, горурлык сыйфатларын югалту дигән сүз. Югалткансың дигән сүз. Көч бир син миңа, мәдәт бир. И Аллам, бөек хуҗам. Бөек хуҗам. Ник тыныч түгел бу күңел? Ник тыныч түгел бу җан? Менә бу юллар аеруча күңелгә якын, чөнки һәрбер иҗат кешесенең өчен якын юллардыр. Ә гомумән иҗат кешесенең күңеле, җаны кайчанда булса тынычлана аламы? Сез бер җыр бар бит безнең. Диңгезнең дә була төрле чагы. Ул аны тып-тын чакларда була, сирәк кенә. Ул давыллый. Шуңа күрә тыныч була алмый инде күңел. Йөрәгеңә мүк үскән мәллә дип әйтәләр бит әле. Йөрәк янырга тиеш. Шуңа күрә тыныч булсаң, битараф булсаң, Җәмгыятькә, вакыйгаларга, янәшә тирәдәге кешеләргә алай булмый торгандыр ул. Шуңа күрә тыныч түгел. Шулай тыныч булмаска да тиеш, тынгысызлык булырга тиеш адәм баласында. Һәм иҗатта да. Ләкин менә җан тынычлыгының икенче бер мәгънәсе дә бар. Рауля, мәсәлән... үлемме? Менә сез минем белән әле... Юк, үлем дәнсе инде аңлашыла. Менә без әле очрашабыз, сөйләшеп утырабыз. Ләкин сез менә күңелегездән менә бу вакытны мин иҗатка багышлый ала идем, нишләп утырам инде. Ягъни кунаклар белән очрашканда, ниндидер кунаклар килгәндә, менә шундый тынгысызлык турында. Без сезнең Ул белән сезгә хасмы? Се- Сезнең белән бит иҗат итеп утырабыз хәзер. Кешеләргә нәрсәдер шунда әйтәбез үзебезчә. Бу иҗат түгелмени күпмеләр. Мин, мәсәлән, э, сезнең белән м, сорашу болай бик э, мәгънәле уздырабыз дип уйлыйм бу минутларны. Аннары сайлаган шигырьләрегез дә миңа күңелгә ошаш. Ул бит э, бик Кешенең күңел була, әгәр дә синең җандаш булса менә, димәк, күпмедер дәрәҗә бу сез минемчә аңлагансыз икән бу шигырьне, ул шуны күңел тели бит инде, шул менә минем мин кичергән хисләрне дә укучы кичерсә. Менә бу очракта бик тәңгәл килде һәм без башка дуслар белән утырабыз. Икенче нәрсә, хәзер вакыт күп түгел бит адәм баласының. Шуңа күрә без мәгънәле утырабыз дип уйлыйм бүген. Тынычлыгым җуеп, дау булдым. Үзәннәрдә торып, тау булдым. Килде көн, син яннан үткәндә, иелеп калырлык тал булдым.

Ә тик анда Йөрәк тибеш, шагыйрьнең йөрәк тибешенең кайта авазы диергә дә мөмкин. Шулай бит? Мөмкиндер, э, мөмкиндер алай да. э. Чыннан да шигырь юлларында әйтелгәнчә, э, миңа дөнья шәфкатьле булды. э, Шәфкатьле булды. Э, Мин э, еш кына менә Фәнис абый белән күрше яшәдек без. Аның Ничек яшәгән земляларда ул миннән икенче өстәге катта иде. Безнең араларына ниндер ике шигырь язучы дип әйтим, чиракта бер метр, ике метр, өч метр ара гына алып торалар. Ягъни сулышын ишеткән шикелле була бер иде. Һәм бик соклана да ям. Ул шушы урамга чыгып йөрергә, бер төрле бер ун адым атларга атлаган өчен нинди зур бәхет булган, хыял, хыялый бәхет булгандыр иде. Ә Ходай миңа күп нәрсә биргән. Гомер дә биргән, Аллаһ шөкер, күп нәрсә саулык сәламәтлек тә бирелгән. Һәм шулай ук мин дөньяда ниндер наз да тойган кеше, Тормыш шактый сикелтәле төрле борылмалар булса да, дөньяга мин бик рәхмәтлемен. Әлбәттә, ул мәхәббәт инде ул хатын-кызлар белән бәйле була бит инде. Аларга бик рәхмәтлемен. Чөнки яздырткан бит. Димәк, сокланганмы мин әйе. Димәк, күпмедер дәрәҗәдә әзме күпме матурлык аткан бит җирдә. Кемдер укыган ие. Кеше күңелендә каралык ятмаган, аклык килгән ие. Ничек аларга рәхмәт әйтмисең? Ә шулай да сорау э, бераз башкачарак иде. Менә читләтебрәк. Әйе, әйе. Э, э, күбрәк шигырь утын дөрләткәне булдымы? Ягъни күбрәк илһам биреп, күбрәк шигырь яздырган. Ансын мин нидә бик җиңел. Шигырьләрдә мин Кайчан язылганы бик төгәл күрсәтелгән, фәлән ел, фәлән ел, шуннан әзрәк чамаларга була. 75-нче еллар. Яшь чакта ул мәхәббәт шигырьләре һәм күңел ярсуы ул табигый. Менә бу илһамчы образы чыннан да төрле гәүдәләнештә, төрле образда һәм инде еллар белән караганда да э, чыннан да аларны ничектер билгеләп тә була кебек. Ләкин Рауля абый менә шушы Хисләр дөньясы, хисләр спектрын аңларга өйрәндегезме сез? Нәрсә ул мәхәббәт һәм нәрсә гыйшыклыктан нәрсә белән аерыла ул? Юк, бу аңлап бетерә торган нәрсә түгел. Минем башым җитми аңа. Бу ул бөтен нәрсәнең серләрен, юкса, әйтик, һәммә кеше бит уйлый, менә мәхәббәт турында яза, Ул аны, әгәр дә ул икедә ике, дүрт бала дигән шикелле бел, белсә, аның өчен дә сер ул. Аның бөтен нигә дә шул, минемчә, адәм баласының шушы серне, серле йомгакны ачырга, менә мин генә ачтым, менә минем сөйгәнем генә иң матуры, мин, менә мин иң аңа лаек. Ул бит гаҗәп хисе. Сезнең иҗатыгыз Рауль абый төрле. мәгънәви яктан да, тематик яктан да, шигъри сүзләрне форм, җиткерү формасы ягыннан да. Ләкин менә мәхәббәт лирикасы ул башкалардан бөтенләй үзгә кебек. Хәтта кайбер шигырьләрне укыганда бу Рауль Файзуллинныкымы икән чыннан да дигән сорау да туа. Нишләп туа соң? Э, чөнки ул әйтәм бит, башкалар э, башка шигъриятегезгә ошамаган. ниндидер үзгәлек бар. Һәм инде менә монда каләм көче бөтенләй икенче яктан ачылган кебек. Ул нәрсәгә бәйле? Менә минем дә сезгә шундый сорау юлысы килә. Белмим, аны бүтән э, шагыйрьләр дә шулай дип уйлый торганнардыр менә минем мәхәббәт. Менә мондый еллар бар бит. Ә безнең мәхәббәт, э, күз яшьле мәхәббәт, тиңдәшсез мәхәббәт җыр булып калсын. Бу э, шагыйрьләргә түгел, бөтен кешегә дә бәлки ул бердәнбер бит инде. Бердәнбер үзе өчен мәхәббәт бердәнбер, аның өчен менә шушы этапта әйтеге. Шуңа күрә монда үзгә дип әйтә алмас идем. Кешенең бит ул алып гәүдәле булырга мөмкин, зур бер төрле атлет инде бер төрле. Мин Валуев дип әйтмим теге. Ләкин кешенең бит күңеле бар. Нечкә күңеле бар, һәммә кешенең бар ул. Юк, менә Шуңа күрә минем дә, әйтик, э, сез әйтәсез, ниндер ошамаган дип. Бик ошаган. Юк, башка үзем яздым бит мин аны. Башка шигырьләрегезгә ошамаган дим. Башкаларныкына димим, башка авторларныкына. Ә сезнең башка шигырьләрегезгә менә кайберләрен э, хәтта әгәр дә автор язылмаган икән, Табышмак булып калырга мөмкин. Нәрсә табышмак? Шигырьме? Автор кем икән? Ә, башка Яхшы бит инде бер караганда, ниндер. Бу мин начар димим, ләкин ни өчен шулай икән? Бәлки менә монда күңелнең иң югары э, ниндидер хисләр кичергән мизгелендә язылган булгангадыр. Чөнки шигырьне беренче чиратта без хис дибез бит. Аннан китә фикер, образлылык. Э, ләкин сезнең, мәсәлән, теге шигырьләрегездә башта фикер Аннан хис образлылык булса, монда хис алга чыккан кебек. Бәлки шуның эчендәдер. Мәсәлән, әйтик, бер көнне, әйтик, бер вакыт аралыгында, әйтик, ике төрле шигырь туарга мөмкин. Берсе публицистик рухлы, әйтик, безнең теге, мәсәлән, әйбәтләп без дөньяда без үлемгә хөкем, ә яшәргә хөкем, яшәргә хөкем ителгән дип. Шундук, әйтик, мизгелдә ул бүтән Бик нечкә, ә безнең мәхәббәт дигән шикелле, бик нечкә хисле шигырьләр язырга мөмкин. Кешенең мөмкинлекләре бик күп бит. Рәнҗеттең син бүген. Бик рәнҗеттең. Тик ашыкмыйм хөкем итәргә. Яхшы чакларыңны уйлар өчен,

Әйе. Шуңа күрә э, мин Ә бу кешелек төшенчәсенә нәрсәләр саласыз сез? Аңа кешегә синең иҗатың, синең гамәлең кешене үстерергә тиеш. Кешене дурайтырга тиеш. Әйтик, безнең халык әзрәк инде бер төрле, төрле гасырларда әйтик, әзрәк бөкрәеп, миңа да хас ул әзрәк бөкрәеп куюы. Дураерга тиеш кеше. Әйтик, синең ниндидер бер синең китабын укыйсың, яисә ниндидер бер әдәби кичә булдымы, кеше тураеп чыгарга тиеш, кеше кешелеген тоярга тиеш һәм яхшы гамәлләр кылырга чыгып хисләр туып шулай чыгарга тиеш залдан киткәндә яисә укыганнан соң шул вакытта милләт инде бәрхәтле ул бит шагыйрь күпмедер дәрәҗәдә мәгърифәтче дә булырга тиеш дип уйлыйм мин

Менә бүгенге көндә әлеге арысланнар, ягъни Файзуллиннар буыны бер-берсе белән нинди э, мөнәсәбәттә? Мин уйлыйм, менә э, яхшы мөнәсәбәттә дип уйлыйм. Чөнки э, яхшы мөнәсәбәт шул, аның э, хәммәсебез әле без теге обоймага кергән, менә үземнең юбилей кичәсендә дә әйтеп үттем, әле исән саубыз. Һәм күбебез әле бүген актив иҗат итә. Яхшы бит инде. Әйе, хәзер инде 70-ләр безгә, әйе, 70. Ул буынга. Э, әлбәттә, еллар үткәчтен бит э, башта э, гаиләдә дә бергә укмашып яшисең. Аннары өйләнә дә аерып җорт сала дигән кебек башка чыга диләр. Үз тормышы башка кебек инде. Еллар үткәч һәр кеше үзенең мәктәбен дип әйтимме, үзенең иҗатын үзенә аерым бер дәүләт булып яши башлый инде. Яшьлектәге бер төрле дуслар мөнәсәбәтләре бер төрле булса, үсә төшкәч, олыгая төшкәч инде ул үзенчә төсмерләр ала. Ләкин мин шунысына бик горурлымын һәм бик сөенәм. Без югалтышмадык. Кирәк чакта без сызгыргач җыела алабыз. Аннары обойма фәҗиннәр буны дип дигән сүз ансы шартлы нәрсә. Без бит әле теге зәйткән бер 5-6 гына кеше түгел. Безнең буында анда шушы гел телгә кермәгән кешеләрдән тыш бик күп кешеләр бар. Алар без без күбәү. Анда Айдар Халимнәр, Рәшит Әхмәтҗановлар име. Әйтик, нидә Уфада Рим Идәтуллинар. Алар теге кайчакта читтәрәк кала, шул исемнәре. Рәшит Әхмәтҗанов, гаҗәеп шагыйрь. Кайдар Хәлимнәр, ниндидер зур шәхесләр. Шуңа күрә мөнәсәбәтләр, Аллага шөкер, эш белән ныгытыла. Бу юлларны сагынырбыз әле, тик кайтылмас бүтән менә. Әйе. Сагынырбыз. Вакыт Алла. Ә без бары кеше генә. Ә шулай да без без булырбыз гел. Дәрте калыр, дәрман бетсә дә.

Инде мәңгелек мизгел китабына янәдән кайтыйк. Э, шигырьләрегез астында монда даталар куелмаган, ләкин сезнең иҗатыгыз белән танышып баручы кеше э, кайсы шигырьнең нинди чорда язылуын аңлыйдыр. Менә шушы китапны яңадан актарып чыккач, шундый фикер туа. Сезнең кайбер башлангыч иҗаттагы шигырьләрегез бүгенгенекеннән өлкәнрәк тә кебек. Бу нәрсәдән килә икән? Димәк, бу теге яшьли гамле минем э, Илбагар уйлар дигән китабым чыкты. Гам булгандыр инде. Гам булмаса ул язылмас иде. Миңа э, элегер әйтә торган иде минем Марис абый Шабаев миңа яшь вакытта бик булышкан кеше шагыйрь Ул син үз яшәгән караганда ким дигәндә ун яшькә картырак бит ди, сизәсеңме шуны дип әйтә тора мени. Мин аны әлбәттә сизмәдем. Әгәр дә шулай булса, сез әйткәндә дөрес булса, яхшы. Димәк, ул вакытта э, фикер булган дигән сүз, димәк, теге өлкәнрәк дигән сүзгә теге яшь чакта е. Хәзер логайгачтын да язгачтын, э, димәк, яшьлегеннән дә аерылып бетмәгән дигән сүз. Бер бер бу сорауга бик туры килмәсә дә, шундый җыллар бар. Хәзер исәбә төшерәм. Инешләрнең башы чишмә булыр. Яхшылыкның башы тугрылык. Яшәү бәхет. Илең синең өчен, син ил өчен булсаң горурлык. Ә сез үзегез ил өчен горурлык, булырлык иҗат иттем дип саныйсызмы? Аны мин әйтергә тиеш түгел. Ләкин бу минем бу минем мин бит телим. Илем, илең синең өчен, син ил өчен булсаң горурлык. Мин илем өчен горурланам, мәсәлән, Татарстаным өчен. Чөнки менә шактый ничә гасыр төрле авыр ниндер басым астында яшәсә дә, яшәсә дә, ул бирешми торган бер төрле. Һаман әле үзенең тарихын җуймаган, тарих хәтерен җуймаган. Мин бу илем белә, Татарстаным белә, халкым белә горурланам. Алар минем турында нәрсә уйланса икенче. Сез ансына мин җавап бирә алмыйм. Ләкин э, менә бу горурлану хисе э, кайвакытта оялуга да әйләнмиме? Була. Андый була. Ул ансы да табигыйдыр. Ләкин менә уйлап карагыз, Татария, Татария дип әйтәләр. Менә Татарстан дип әйттерер өчен дә күпме көч кирәк булды. Күпме сәяси көч, күпме ныклык. Әле бик элементар нәрсә Татарстан. Хәзер Татарстан дип әйтә. Татария дип кенә җибәрәләр. Әйтергә теләмәделәр башта. Радиолардан, телевидениедә Татария, Татария, инде Татарстан дип әйтә башладылар. Көрәшергә кирәк әле, әлеге дә баягы. Көрәшмичә булмый. Көрәшчеләр кирәк. Көрәшмичә булмый. Мәңгелек мизгел китабында сезнең шигырьләрегез ике телдә. Һәм инде безнең актерларыбыз да бүген аны шулай укый. Матур укыйлар, рәхмәт. Матур укыйлар, әйе. Менә тәрҗемәләргә килгәндә, һәр шагыйрь тәрҗемәчеләр белән ничектер менә көрәш темасын күтәрдек бит көрәш тә дип әйтергә кирәк һәр вакытта канәгать түгел алар э, кемнәр алар гомумән шагыйрьләрнең 100 процент тәрҗемәчеләр белән канәгать булганын ишеткән юк Болар да кайчакта менә тәрҗемә яхшы чыкса, оп, минеке диләр. Әле аны тәрҗемәне яхшы кулга эләксә, ул әле оригиналдан яхшырак булырга да мөмкин иде. Аны минекеле. Әгәр дә инде шигырь әзрәк минеке булса, аны тәрҗемәчебез гафу. Ләкин бит ул яхшы булган очракта да шагыйрь моны игълан итәргә ашыкмый. зур аудиториягә? Белмим. Ансын әйтә алмыйм, кем ничектер. Ә гомумән сез менә үзегезнең тәрҗемәләрегез белән канәгатьме? Мин э, бу китапка керешүдә язган идем анда, шундый юллар да бар теге. Дөньяда үзеңә тормыш юлдашы э, табу җиңелрәк, чын тәрҗемәче табуга караганда, әзрәк матурак әйтелгәннән дә. Чыннан да, аның өчен тәрҗемәче синең дәрәҗәдәге аның сәләте булырга тиеш. Аңы. Аңы булырга тиеш. Э, Бүтәнчә әйткәндә, күпмедер җандаш булырга тиеш. Аның бер, бер тибешләр, бер төрле карашлар. Әлбәттә, бик кыен аны табу. Мин күпчелек, күпчелектә яшерек чакта э, тарыласы килә бит инде. Әзрәк читләрдә тәрҗемәче белән байтак шөгыльләндем. Э, аннары бер кисәк шактый еллар бик артык искитмә тәрҗемәләргә. Шигырьне тәрҗемә итү ифрат авыр. Мәсәлән, урысның Пушкин бар бит. Пушкин, Пушкин, аның алласы, поэзия алласы. Бүтән халыклар. Ә менә Европа телләренә, бүтән телләргә Пушкин тәрҗемә итә башласаң, алар аны ул хәтле җуала күп нәрсәгә. Ул бөтен нигә дә карый. Ә, менә Иосиф Бродскийлар, мәсәлән, үзләрен үзләре тәрҗемә иткән. Башка мисаллар китерергә дә мөмкин. Сезгә менә нәрсә кумаучы? Аларның шигърияте бүтән шигърият. Ул алар күпмедер конструкция шигырьләр, алар ниндидер нинди телдә дә шундый бер төрле. Әле ул без күнеккән, безнең ияләнгән ул бүтән нәрсә ул. Ул Безгә э, бераз ятрак э, бар шәрык поэзиясе күнекелгән. Алар инде синтетигарак ул, э, ясалмарак дип уйлыйм мин үзем, Бродский кебекләрне. Шуңа күрә ул бераз космополитик шигърият дип тә әйтергә хәтта. Ә шигырь ул миллилектә булырга тиеш. Дөньяда халыклар, милләтләр бар икән, аннан үзенең сурәтләү чаралары белән Телнең һәм образ системасы буенча ул бераз аерылырга тиеш. Шунысы белән кызык та бит. Әйтик, мәсәлән, шул Расул Гамзатовның не Кавказ, не аннан аңкып тора, шигырьләреннән күренеп тора, аны тоясың, тауларны тоясың. Шәрыкта әйтик, анда тоясың, сүлләрне дә комнарында һәм искән җил үткән гомер анда менә барханнарда теге җил әгәр дә вакыт турында булса алар мөгаен шушы чүлләрдәге комнарның күчен күз алдына китерә торганнардыр мәсәлән мин әйтәм вакыт җил ул дип бәлки вакыт ул шушы ком тузаннар алар да бит җил исе итә кыскасы Шигърият чын милли шигырьне тәрҗемә итү бик авыр. Такташны тәрҗемә итү бик авыр. Тукайны инде бер гасыр тәрҗемә итәләр, ләкин барыбер э, уңышлы э, тәрҗемәчеләр, тәрҗемәләр сирәк. Менә сез э, Рәсүл Гамзатов дидегез, аның исемен яңгырагач та ирексездән Чыңгыз Айтматов искә төшә. Сездә... Әлбәттә, ул шагыйрь булмаса да, ләкин ул прозада шагыйрь диергә мөмкин. Чыңгыз Айтматовның Иссеккүлдә Йөз... Философтыр инде, фәлсәфәчедер күбрәк. Йөзүләре турында тарихтан беләбез, гомумән бу турыда бик күп э, тапшырулар да ясаганнар иде. Э, Рауль Файзуллин тарихта Аккыш күлендә йөзүе белән истә. Ничә Аккыш күлендә йөзүе сез күргән генә бит әле. Һәм Казан суда Казан суда йөзгәләдем инде мин. Менә гомумән юбилейларны нәкъ шушы традиция бар сездә Казан су буйлап иҗатташлар белән бергә ниндидер чакрымнарны үтү. Бу нәрсәгә кирәк? Үзебезеңә нәрсәдер исбатлау өченме, башкаларгамы? Гомумән башкаларга исбатлау алар исбатлауга хәтле ихтыяҗ юк. Миңа үземә кирәк ул. Мин суны яратам, йөзәргә яратам. Анар шул кадәт булып керде инде, шул туган көннәрдә шул компрессор күпленнән алып теге нигә Кировтан без рәхәтле йөзә торганында. Үткән ел йөзде мин 4 сәгать диде. Быел йөз, быел анда йөзмәдем. Быел бүтән җирдә йөздем, ләкин андый җирак маршрутта түгел. Чөнки универсиада булды, Казан суга кертмәделәр. Аннары үткән ел йөзгәндә Казан су бик пычрак. Рәсмә, на, инде бер йөзү әллә ни, ни кыен, менә авызга су керә, анда, анда үлгән балыклар. Менә адәм баласы бит теге, яман эшләрне ну, нәтиҗәсе бит инде ул. Әйе. Әйе. Әйе. Изер яратам. Ну, туры килсәгәндә, көнне бер чакырым, хәзер менә бассейнга җөрим мин. Әйе.

Менә вакыт белән көрәшүнең бер формасыдыр бәлки. Һәм инде без э, янәдән шуңа кайттык. Бу шулай барды бүген тоташ э, вакыт белән көрәшә. Кызыл җеп буларак вакыт. Э, кызыл җеп төрмә акчып төрмә. Һәм инде безнең вакытыбыз ашыктыра һәм тапшыруыбызны да йомгакларга вакыт җитте. В чудо верь, пока ты молод. Летом лето не теряй.

Тапшыру ахырында юкка гына менә бу йөзү темасы килеп чыкмагандыр. Сезнең йөзүегезне үзем дә берничә тапкыр күргән кеше буларак, шуны әйтергә мөмкин, менә ул йөзү, ул сезнең тормышка иҗатка ниндидер символик ачкыч кебек. Монда үҗәтлек тә бар, юл яру, үз-үзеңә юл яру, кыюлык, ниндидер Буйсынмау, буйсынмаулык дип әйтергә дә мөмкин. Ирек сөю. Менә шушы сыйфатларыгыз белән дә сез безнең өчен кадерле, Равил абый. Рәхмәт. Килүегез өчен зур рәхмәт һәм мәңгелек мизгелләргә тиң вакытлар күп булсын иде сезнең тормышыгызда әле рәхмәт очрашулар насыйп булсын рәхмәт сезгә сезгә дә изге изге теләкләр